Дьэ, саха дьонун уонна тыа хаһаайыстыбатынан дьарыктанар тыа хаһаайыстыбатынан дьарыктанар баҕалаах дьону туох ханныгынна сир боппуруоһа долгутар. Ол курдук биир э, мин сурутааччыларым ону эмиэ олус интириэһиргииллэр. Холобур, Светлана диэн сурутааччым э, ол туһунан мин санааларбын истиэн баҕарбыт этэ. Ону Уйдаан да буоллар Деде Хумаровын этэргэллэ «Лучше поздно, чем никогда». Дьэ маны бастаан туохтан аҕалыах наада? Туох ханныгына биһиги хас биирдии киһи быыбардааччы буолабыт? Нэһилиэк, улуус, республика баһылыктарын, депутаттарын талабыт, балабыта былааспытын бэйэбит таларыт дьон талабыт демократия быһыытынан атыннык эттэхэ биһи былаас төрдө буолабыт, ол атан нууччалыы эттэхэ источник власти. Онон биһиги былааһы талар, атынныгы эттэхэ наймылаһар дьон буоларбыт быһыытынан туруорсар бырааптаахпыт. Аны туран маннык баара, ол бырааппыт ардыгар эбээһинэспит буолар, үксүгэр даҕаны эбээһинэспит буолар биһиги. Холобур Кэлэр кэскилгэ ыччаттарбытыгар, дойдубутугар, сирбитигэр-уоппутугар ол инникитигэр сыһыаннаах боппуруостары биһи туруорсар бырааптаар буолбатахпыт, эбээһинэстээхпит. Бу биһиги ытык иэспит буолар кэлэр көлүөнэлэр иннилэригэр.

ыытары тура суохтааххын. Бэйэҕит талбыт баһылыккытыттан, бэйэҕит талбыт депутаттаргытыттан. Онтоох үгүс баһылыктара быыбарыннаа программалара киллэрбэт буолааччылар, баһылыгынан талар түөҥүтэр сир боппуруоһун быһаарым, сир ревизиятын ыытыам дэнэрдэ. Ол гынан маан дьэ бу сир ревизиятын дьиҥнээхтик Ыытары туруох сатааххыт, солуобатыгы эрэ буолбакка да дьиҥнээхтик тугу барытын учуоттаан туран туох баар докумуоннары, туох баар договордары көтөҕөн туран тоҕо инньэ диибиний, биһи бу капитализм тутулугар олоробут Ол быһыытынан үрдүк айыылар айыы таҥара бэлэхтээбит биһиэхэ өлүүлээбит сирин-уотун эргиэн эгэлгэтигэр кубулуттубут диэххэ наада. Ону биһиги утарсар кыахпыт суох, судаарыстыбабыт тутула оннук. Онон төрүт сиирбитин харыстыырга биир эс суол баар. Биир эрэ суол: бу сирбитин-уоппутун өбүгэлэрбититтэн тиксибит дойдубутун төһө кыылларынан бэйэбит дьоммут туох эрэ биэрэргэ кыаллыктаахпыт. Бу олохтоох дьоҥҥо, олохтоох норуоттарга аатта. Кэлии дьоҥҥо араас хаамаайыларга буолбакка Ол эбэтэр сир учаастактарын сири-уоту, ааты хааччылас туһаныллар сирдэри, ол эбэтэр бааһыналары, ходуһаны, мэччирэҥи, олохтоох дьоннор ылалларын туһугар үлэлиэхтээхпит. Былаастан ону ирдиэхтээхпит, бэйэбит талбыт былааспыттан. Эттэ. Билигин дьэ сокуон быһыытынан ходуһа уонна мэччирэҥ сирдэрэ биэс сылга арендаабэллэр биэс сылга онтон ол ылбыт дьоннор аны туран ол ылбыт арендаҕа ылбыт сирдэрин атын дьоҥҥо арендаҕа биэрэллэрэ аҕалыахтаха түүлүүллэрэ көҥүллэммэт окуонунан бобуллар Дьэ бу биэс сыл кэнниттэн бу киһи туох баар сокуон ирдэбиллэрин тутуһан туран бу сири туһанар буоллаҕына кэтэх бас билиигэ ылыахтаахтар. Мин өйдүүрбүнэн бу билигин дьону үстүн чугастааҕы суоллаах-иистээх сирдэр долгуталлар. Оннук сирдэ биллэн турар үллэһиллибитэ ыраатта. Ээ кырдьык Хоракирдары былыр үйэҕэ көспүт улуус киинигэр олорор эбэтэр ээ Дьокуускай куоракка олорор дьоннор дьаһаллара биллэр. Кинилэр ардыгар дьоҥҥо арен этүүлээн оттотоллор, сорохтор бэйэлэрин аймахтара биэрэллэр, онтон бу билигин дьэ сокуонунан буолбуллар ол эбэтэр сири арендалаабыт дьон бэйэлэрэ сүөһү иитиэхтаахтар, бэйэлэрэ үүнээйи олордуохтаахтар, бу сирдэригэр бэйэлэрин сүөһүлэрин мэччитиэхтаахтар, отторун оттуохтаахтар. Атын дьоҥҥо атын дьоҥҥо биэриэх атаатар ханнык да түгэҥҥэ. Онон дьарыктаммат буоллахтарына сири аналлааҕынан туһаммат буоллахтарына арендаа биэрээччи ол эбэтэр муниципалитет Нэһилиэк дьаһалтата күүс өттүнэн ол эбэтэр аҥаардастыы аҥаардастыы договора көтүрүөн сири төптөрү ылыан сөп диэн этэ. Бу односторонним порядка аренда договорун көтүрэр бырааптаах. Ону ааһан этэ. Оннооҕор Акуоин этэринэн кэтэх бас билиигэ ылбыт сирдэрин эмиэ төптөрү былдьыыр бырааптаах. Ханнык түгэҥҥэ диэтэххэ, ол сири буортулуур, сири туһатыттан таһаарар быһыыга-майгыга тиэрдибит буоллахтарына диэн эттэ. Ол эбэтэр тыа хаһаайыстыбата аналлаах сири холобур, ходуһаны ылан бараннар оттообокколор бэйэлэрэ оттооботуллатына дьоҥҥо арыйыллара буоллулар диэтибиттэр. Оттон бэйэлэрэ оттооботуллата бу сир буомурар, талаҕынан бүрүллэр, лаҥханан, сэтиэнаанан бүрүллэр, онно хокуоҥҥа оҥоруллар дьэ хас бырыһыан талаҕынан бүрүллүнэҕинэ туһатыттан тахсыбыт сиринэн аатырар эҥин барыта хокуоҥҥа баар, сир кодексыгар. Оннук эбит буоллаҕына, олохтоох халайыныы органнара бу сири төптөрү эмиэ договора көтөрөннөр ылыахтаахтар. Ол гынан баран, бу сири хаттаан атыыга туруоран бараннар, рыночнай сыһыанынан атыылаан бараннар, ол киһиэхэ бас билээччигэ сыанатын, сир сыанатын төлүөхтаахтар диэн. Билиҥҥитэ бу аҕа эрэ биһиэхэ дакаастыбыт уонна сирдэр сыаналара кыра халлааҥҥа кута илик эбитэ. Онтон дьыбааҕай халлаан бука оннук дьаһана кыаллыбата буола кыаллыбата буолуо. Онон дьэ сир ревизиятин билигин ыытылаххана билигин бу ити э, дьоннор кэтэх бас билиигэ э, кыа-хото ыла иликтэринэ инньэ гымматахпытына онтон ол көрө матабыт сирбититтэн Уйутааһын бар уопсайынан сир эр формата муҥ саатар үс сылга биирдэ ыытыллыахтаах хайаан даҕаны бу олохтоох халайыныы баар суох баайа буоллаҕына онтон атын баайа суох Куобар нэһилиэк ону уоттаабыт учуоттаабат барытын хараан дылы көрөөт дьуоппулаана оттон ханна тиийэрбэ биллэр буолаҕа дьэ ол ревизия кэнниттэн быһаарыллыахтаах төһө киһи саҥа хаһаайыстыба тэриллиэн сөбүй төһө үсүһүөнү иитиэххэ сөбүй диэн эттэ Эдэр дьоннор бу сүөһүнү ииттэргэ, сылгыны ииттэргэ бааһына оҥостон үүнээйи үүннэрэллэригэр төһө сир, төһө кыамта баарын билиэхтээхтэр. Онтуга хатаммат. Оччоҕуна дьэ туомтуу тардан эттэххэ маннык хатта. Сири арендаабытын бэйэлэрэ оттообот, сылгыны ааппат буоллахтарына, сүөһүнү мэлчиппэт буоллахтарына, ол ааты сирдэрин аналынан туһаммат буолаллар. Ол төптөрү ыларга төрүт буолуон сөп. муниципалитет дуоговары кутан төптөрү-төптөрү ыларыгар бу дьонуҥ ол эбэтэр сирдээх киһи хайаан да бэйэтэ ол сир туһаныахтаах дьоҥҥо чүүлүүрэ көҥүллэммэт дьоҥҥо холобур аймахтарыгар иин биэрэрэ көҥүллэммэт бэйэтэ эрэ туһаныахтаах онтон муниципалитет сири төптөрү ыларыгар сүрүн төрүөтүнэн буолар тугуй сири буорту оҥоруу бу киһи арендалаабыт киһи чааһынай бас билиги ылбыт киһи тыа хаһаайыстыбатыгар аналлаах сири буорту оҥорор буоллаҕына Ол эбэтэр оттоо, бэйэтэ оттоо-аа, ол эбэтэр дьоҥҥо айаннаан биэрэ оттоторго умулламмат, онтон бэйэтэ оттообот буоллаҕына сир буорту буолара чуолкай буоллаҕына. Эмма ол лаҥканнан бүрүллэрэ, талаҕынан бүрүллэрэ, сотору кэминэн киһи туламмат аа буолара ээ биллэр. Онон буоллаҕына ээ ма- бу эмиэ төптөрү быдьыырга ээ төптөрү ээ доҕору

Дьол гыммын саамай сүрүнэ ыраах баар сирдэри туһаатаары буолар, саамай сүрүнэхэ. Онон дьарыктанаатахпыт биһиги сылгы баазаларын тэрийэн, хоту таба, таба иитиитин сайыннаран Төһөннөн киэҥ мүччүрэҥнээх буолаллар да, төһөннөн э сылгы хаһыы төһөннөн киэҥииринэн тэлэһийэр, төһөннөн таба э мэччиэһири төһө киэҥиири ылар даҕаны оччонон киэҥиири биһиги туһаныахпытын сөп. Ол аатыгар оттон сылгы уонна та- таба төбөтүн элбээтиннэрии буолар. Сүөһү төбөтүн ахсаанын. Дьэ, тоҕо диэтэххэ, дьэ бу саха эрэнньиттэригэр э уруккуттан биллэр дьыла сир-хос сир баайын хосуур үүнэх хампаанньалар күүскэ киирэн эрэллэр. Э хоту биллэр, онно араас барыта баар. Көмүс да хостууллар, э полиметаллары да хостууллар, урааны кытта хостууллар. Бэл диэтэ миэхэ Хаҥаласка Амма тардыытыгар эмиэ алмаас хостуубут диэн буолла. Бу кыдьыаһым ийэтэ билигин чуолкай биллибэт да буоллар дьону бэлэмниир буолуохтарын сөп. Оттон дьэ бүлүү умнаһыгар Газпром бигэтик киирдэ диэххэ наада. Сунтаарскай один диэн гаас пайдаһыыры туһаҕа таһаарар буоланнар уонна аттынааҕы сиру-уоту чинчийэн разведка ыыта бутeenнэр туох тоһутдаах кэҥиири арендаҕа ылла. Газпром бу Ньурба, Үөһээ Бүлүү, Бүлүү иһирдэрэ диэн мин сабаҕалыыбын. Бу Газпром арендалаабыт сиригэр баар нэһилиэктэр дьэ тыа хаһаайыстыбатын тыа хаһаайыстыбатыгар аналлаах сирдэрин кэҥэтэллэрэ бука уустук буолара буолуо. Ол да буоллар тыа сиригэр патриот баһылыктаах, патриот депутаттаах буоллахпытына Өйбүтүн-уоппутун иһин көмүскүүгэ эрэл баар диэх санаата, онно кыах баар эттэ, билиҥҥитэ алгыы туох баҕарартан бэйэбиттэн туллуктаах Аны туран, дьэ, олохтоох халайыныы Хокууна уларыйара турар Ону учуоттуох санаана. Бо э аатырар кликера окуона диэн холобур ыйытыылы э ылыллара буолуо. Сотору кэминэн күүһүгэр киириэҕэ, ыллахтанна, үһүстээҕи ыллахтанна. Э ол туһунан мин ааспыт таһаарыыбар кэпсээн турабын. Дьэ, бу сокуоннатаҕына нэһилиэктэр иккилии-үстүү нэһилиэк холбоһон туспа муниципальнай уокурук буолаллара ордук буолуоҕа. Тоҕо диэтэххэ, уруккулуу улуус таһымынан биир уокурук буоллахпытына, Ол аата вывескатын эрэ уларыттахпытына нэһилиэктэ таһымнанан олохтоох халайына суох буолар. Онтон биир, икки, үс э нэһилиэк холбоон биир орган, биир муниципальнай уокурук буоллахтанна, онно бэйэлэрэ талар баһылыктаах буолаллар, бэйэлэрэ туспа э депутаттардаах буолаллар уонна бэйэлэрэ туспа бюджеттаах буолаллар. Бүддьүөт бөрүспүүкэттэн тыырыллан түһэр, ол туохха биллэн турар тыа хаһаайыстыбата көрүллэр үп эмиэ түһэхтээх дьоно. Оннук буоллаҕына дьаһал үттээх-хаччылаах буоллахтына бу үс тү үс түөрт биэс чугас саһан нэһилиэктэр кыттыспыт муниципальнай уокуруктара сирдэрин-уоттарын оҥостоллоругар даҕаны, көмүскэнэллэригэр даҕаны табыгастаах буолуо ордук.

Ол аан глобалистар да диэххэ наада. Бу либерализм диэн ээ былыр аристократия ортотугар үөскээбит үөрэх бу монарх аа баттааһынтан босхолонор монарх ээ дойду, судаарыстыба уонна норуот Туһугар сүктэрэр эппиэтинэһиттэн босхолонор туһуга тэриллибит үөрэх буолар бу либерализм диэн. Дьэ ол кыайан билигин туох да эппиэтинэс суох, ким да туохха да эппиэттээбэтэхтэ. Бэҕэ билээхпитин. Туох буолар саха бэйэтэ буруйдаахтар. Саха үрэҕэ бох. Саха конкуренцияҕа кыайтарар диэн. Аны хайыыр да кыаҕа, ол аата ким да атын оруутун иннигэр биһиги былааспыт улахан эппиэтинэһи ылыммат этэ. Дьэ дьиҥинэн оннук буолуо атаҕар. Холобур, Дьокуускай тулутыгар мин билэрбинэн ака дьоно сири бас билиигэ ылаллара баар буол, ол эрээри атын омук дьоно, кэлии дьоннор кэлэн Тула сири ылаллара эмиэ суох буолбатахтар. Холобура, Дьокуускай куорат иһигэр хас хардыы аайы омук омуктар маҕаһыыннара, омуктар тэрилтэлэрэ буолан турар. Дьокуускай тулатынааҕы тыа хаһаайыстыбатыгар аналлаах ири-уоту даҕаны кинилэр ыларга кыһаналлара эрэ билинэрдэ Бу дьоннор ол кэнниттэн биэс сыл кэнниттэн кэтэх бас билигалаахтарына, барытын күрүөлээн-хааһылаан кэбиһиэхтэрэ, саха омук Дьулуска ытыытыгар ойуурга э, бык, муннун да быктарбат буолуо. Эттэ. Барыта оннукка баран иһэр. Сокуон хаамыытынан, капитализм хайылҕатынан оннукка баран иһэр. Онон Дьокуускайга Саха сирин киин куоратыгар саха омук тэбэр сүрэҕэр диэххэ наада. дьиннээх саха патриота баһылык буолуохтаах дии. Глобалист, либерал, ол эппиэтинэстэн куотунар киһини саатар биитэ чугаһатыахха наада. Бу киһи саха норуотун саха омугун интэриэһин, олохтоох омуктар интэриэстэрин аҕыстан көмүскүүр буолуохтаах. Депутаттар туссан эппэппин. Депутаттарга эмиэ үтэҕэ кыаллана оннук дьон таныахха наада. Ол гынан баран элбэх элбэх бары биир санаалаах буолбаттар да. Оттон баһылык буоллаҕына Хайанна Петров улаатар, ол диэххэ биһиэхэ баалык, мээр, э сүрдээх политизированнай бо э дуоһунастар. Онон буоллаҕына а хайаан даҕаны Патриот дьону талыахтаахпыт баалыкка. Ханнык баа баалыкка. А дьиҥэр ханнык баа былаас муна судаарыстыба биир аналлаах эбитэ. Бэс дьонун көмүскэһэн эбитэ. бэйэ дьонун көмүскүөхтээх, бэйэтин гражданнарын, холобур, Саха Республиката тугуй? Саха Республиката Россия Конституциятын быһыытынан государство буолара. Оттон государство биир аан ыллаах, бэйэтин гражданнарын көмүскэһэн, тас ис өстөөхтөртөн, ыарыыттан, дьонтон, хоргуйууттан көмүскүүр биир аан ыллаах уонна атын аналоһох. Онон буоллаҕына дьэ хайаан даҕаны ол патриот киһини дьон талыахтаахпыт баалыка бастатан туран туох ханныгына баалык патриот буолуохтаах оннук буолбатах буоллаҕына туохха наадаҕа эрдэ хантан даҕаны Москваттан наһылайахтарат билиҥҥи үйэҕэ эрдэ ханнык да баара кэлэн халайбыта ээ биир былаан биһиги баһылыгы тооталабыт оччоҕуна бэйэ киһитин талаатыбыт тоҕо диэтэххэ бэйэ киһитэ биһигин тэлэспитин көбүскүө дириҥи көбүскүө саха омук кэскилин туһугар билириэ диэммит эрдэ ол иһин талар буоллахпыт Ол суох буоллаҕына та быыбар диэн туохханан аатабаххыт да Дөөтү курдук сир тула мин санааларым итинниктэр аа болҕойон сибикитэ улахан махтал буоллун мин каналба уруттарыҥ аа биэрээпи улаханын биллэриҥ аа аныыска көрсүөххэ диэри